ווען מען טרעפט מען זיך אינמיטן א שמועס און זעמער סאם האו געווארן געטריגערט, אויפגעקאכט, אונז האבן עס אנגערופן פלארעט, פארשוועמט פון די געפילן ווען אונז האבן גערעדט, איז אונזער ארבייט בסייעתא דשמיא צו זיין אוועיר דערפון, עס אויפכאפן ווי פריער. און אונז ווייסן מיר דא אלע וואס די הייליגע חוה מ האבן אונז אויסגעלערנט, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, נישט דא בעסערס וואס א מענטש קען זיך אליין טון איז ווי שווייגן אין די ריכטיגע מאמענט, נישט זאגן ווערטער וואס מען האט חרטה האבן, סאו די פארט איז זייער פשוט און עקסעפטעד ביי יעדן. כאטש ס'איז נישט אייביג אזוי גרינג עס צו טון, אבער עט ליעסט ווייסן מיר דערפון. אבער פון די אנדערע זייט איז אויך דא א שטארקע טעות וואס מאכט זיך מער אפט, מען ווערט פארהאקט, מען בלייבט שטיל, מען וואקט אוועק פון די שמועס, מען דרייט זיך ארויס, מען טרעפט פאר חשבונות צו ווערן ביזי, זיך נישט צו טרעפן מיט יענעם אזוי שנעל אין א פרייוועט מינוט, מען טוט עס נישט פאר שלעכטקייט חס ושלום, פשוט די וועג וויאזוי מען וויל עוואוידן דעינדזשער, אבער פאר יענעם קען עס זייער שטארק וויי טון, פילט איגנארט, רידזשעקטעד, פאנישט, דאס איז נישט א ברעיק, ס'איז ריחוק. פארהאקט גייט מיט די צייט קען עס חס ושלום חרוב מאכן א קשר, ס'דא א בעסערע וועג ווי סייעתא דשמיא, ס'איז מער רעספעקטפול און סימפל, זאג פאר יענעם בערך די ווערטער, כ'וויל דיר באמת אויסהערן און פארשטיין און אויסארבעטן די טאפיק, כ'פיל ווי כ'בין געווארן פלארעד, אווערוועלמד, כ'דארף אפאר מינוט זיך צו בארואיגן, אפשר קען מען יעצט ממשיך זיין די שמועס אין צוואנציג מינוט ארום, אזוי מען בלייבט פארבינדן, מען האט נישט ארויסגעטשעקט, מען האט גענומען א ברעיק. די פוינט איז אז מ'איז זייער קלאר ווען מ'איז צוריק. געווענליך איז פון פופצן מינוט ביז א האלבע שעה זיין גענוג זיך צו בארואיגן, אזוי מ'האט זיך נישט ארויסגעדרייט איינער פון צווייטן, מ'האט אויסגעוועלט די ריכטיגע צייט פאר די ריכטיגע שמועס. נאך א וויכטיגע נקודה וואס נישט צו טון בשעת די ברעיק, נישט צו שטיין און איבער'חזר'ן אין קאפ די טענה'ריי, די נושא, זיך אריינקאכן וואס יענער האט געזאגט און פארוואס ס'איז נישט פעיר, וואס מיינע טענות זענען, ווען ער טוט דאס האסטו טעקניקלי נישט גענומען קיין ברעיק, ווייל דו האלסט אהן די היץ, ביי די טיים מ'קומט צוריק איז די פלארינג אין פול פארס. האסט בכלל נישט גענומען געבן קיין צייט זיך צו בארואיגן, וואס יא צו טון, דיסטרעקט דיין מיינד, כאפ א שפאציר, זאג א קאפיטל תהלים, טרינק עפעס, רילעקס אביסל, ערלעדיג עפעס א קלייניקייט, הער רואיגע מיוזיק וכדומה, נאכדעם ווען מ'קומט צוריק קען מען מיט סייעתא דשמיא צוגיין רואיגער און באמת אויסהערן יענעם אן ווערן אזוי טריגערד, די עצם זאך אז מ'האט עס אזוי געהענדלט גיבט צו אסאך טראסט צו די קשר, ס'ווייזט יענעם אז דו ביסט באמת אינוועסטעד צו פראטעקטן די קשר, און אפילו דו ביסט געווארן שטארק טריגערד האסטו געטון וואס איז ריכטיג עס צו הענדלן. סייעתא דשמיא האט עס ארויפברענגען זיל שלום בית צו גאר א גוטע שלום בית.